Ыйдьаана Эдэр, сүүрбэ биэс саастаах дьахтар сарсыарда ынаҕын оннун ыраастаан баран хотонуттан дьиэҕэ таҕыста. Ол тахсан тиэтэйэ-саарайа сирэйин, илиитин Удьааттан уутун омурдан суунна, көлөһүннээх соҕус соттор былаатынан маҥан сирэйин ньылаччы соттон кэбистэ. Оттон туран утуйар оронун үрдүгэр мас көҕөҕө ыйанан турар саҥа сиидэс ырбаахытын, көлөһүннээх даба ырбаахытын таһынан кэтэн киэркэйдэ, маллаах дьааһыгыттан маҥан былаат ылан баһыгар баанна маҥхайда, ынах олооччутун устан кыс этэрбэһин анньынна: «Эмээхсиэн, мин мунньахха бардым, киэһэ кэлиэм, оҕону көрөөт». Ол тахсан Ырдьаана тиэтэйбит киһи быһыытынан түргэнник икки илиитин хардары-таары дайбаан тыа диэки хаама турда кини тахсан барарын аҕай кытта биһиккэ сытар ньирэй оҕо ууктан ытаан тыҥкынаата онуоха холоҥсолоох хотонтон кыһылынан көрбүт айыы абааһы икки ардынан эмэхсийбит эмээхсин оронон таҕыста Бу дьахталлар игин араас буоланнар, мунньахтыыбын диэки үгэстэнэн, оҕолорун да булаабат буоллахтара дии. Оттон биһиги былыр ир мунньаҕар оһуох оҕо олоон, сүөһү иитэн, ыан буолан олорбуппут диэн, дьахтарга мунньах туох сыһыаннаах баҕайытай ээ? Ити аныгы дьахталлар үлэлээбэккэ дьиэлэрин уоттарын, сүөһүлэрин көрүмүнэ Мунньахтыыбыт дии-дии чолонностоххун үһү. Ол кэмҥэ Ыдьаана хаҥкыйа тоҥмут хатыҥ чараҥ устунан хааман истэ. Урут дьахтары мунньахха ыҥырбат этилэр. Оттон билигин Дьахтар эр киһини кытта тэҥнэстэ дииллэр. Былырыын биир кыһыл дьахтара мунньахха көҥүл олох кэллэ. Дьахтары атаҕастыыр, баттыыр сатаммат диэбитэ. Онтон киэһэ мунньахтан дьиэбэр кэлбиппэр эрим Сүөдэр тыаттан мас кэрдэн киирэн аччыктаан, чэйэ бэлэмэ суох буолан кыыһыран, киһини кырбаабатаҕа эрэ. Уонна мунньахха сылдьыма диэн буойбута. Оттон бүгүн пуораттан үөрэхтээх саха дьахтара кэлбит үһү. Эчэ, эрим мөҕүө да буоллар, хайдах мин биирдэ дьону-сэргэни көрө барбат буолуомуй? Үөрэхтээх да дьахтары көрбүт туга? Оскуола таһыгар кэлбитэ, сэргэҕэ хас да сыарҕалаах аттар баайыллан тураллар эбит. Арай биир хара дьүһүннээх тэллэх ыта сүүрэн тахсан үөн ньулугурар. «Ии, чэ бу даҕыт, чэ чот чот, бар, чот!» дьиэҕэ киирдэ, бэргэһэтин, былаатын устан баран өйдөөн көрбүтэ, аан хоско хас да дьахтар табах тардан унаарытыы Сорохтор ис-хос ааныгар үмүөрүһэн тугу эрэ көрөллөр. Мунньах эрэннигэр аргыый үөмэн, уһун дьуран таайы диэн ааттаах кырдьаҕас акыннаан киирдэ. «Уу, бу оҕонньор дьахтар мунньаҕар тоҕо кэллэ?» дэстилэр дьахталлар. Мэ, хайдах кэлиэм буоҕа? Оннук айылаах кистэлэҥ мунньах дуу? Куоластаах киһи иһин сылдьааны эн табаарыс устуруктар туох кэпсээн, туох сонун, куорат хайдах туох олорор диэн кэпсэтэн истэҕинэ дьахтара халыры мүлүрү кэпсэтэн баран туран мунньахтыыр хоско киирэн барда. Кини кэнниттэн дьахталлар эмиэ батыһан киирдилэр. Учууталы көрдөһөн суруксут оҥордулар. Бэрэсэдээтэл оҥорбут дьахталлара аргыый аҕай сыыллан кэлэн остуолга чөмчөйөн олорон кэбистэ. Дьэ били устуруктар дьахтар туран хараатардаабытынан барда табаарыс дьахталлар урут дьахталлар батталга олорбуттара оттон билигин сэбиэскэй былаас туругуран дьахтар эр киһини кытта Тэҥнэстэ. Устурууктар этэн бүппүтүн кэннэ ыйытыы буолла. Инники олорбут дьахталлар ону-маны мээнэ ыйыттылар. Ыччаана эмиэ тугу эрэ ыйытаары гынан эрдэҕинэ «Дьэ, Хамаарыс устунууктар, дьэ ити эн дьахтары эр киһини кытта тэҥнэстэ диигэн дьахтар үтүөтүн таһаараҕын бэ ол гынан баран мин биир уолу эйиигиттэн уйутаары гынабын ээ ити оҕонньор туох эрэ дьиибэни ыйытаары гынара буолуо диэн учуутал сибис гынан эттэ Дьэ ол икки ардыгар кырдьык учуутал эппитин курдук уһун Дьуронтаайы бэрт быдьардык ыйытта. Бу онуоха дьахталлар саҥалара аймана түстэ, устуруктар буоллаҕына кыыһыран иҥин хаана кытарда. Онтон туох да бокуойа уох дьахталлар оҕонньору таһырдьа анньарга эттилэр. Кини тылыттан дьахталлар бэркэ диэн өһүргэннилэр, абардылар. Ол аймааһын кэнниттэн мунньах сүнньүнэн барда Халлааммыт хараҥарбыт Эрим Сүөдэр эмиэ кыыһырара буолуо Мунньахха сырыттыҥ диэн Эрэ-хата суох эбит Арай Ньаадьыта Ааныска эмээхсин кэлэн хоно сытар эбит. Дьэ туран Ырдьаана мунньахха сылдьыбыт киһи быһыытынан тугу истибитин сиһилии кэпсээн биэрдэ. Уһун Дьурантаай оҕонньору ыйыппытын истэн баран, эмээхсин туораттан кыһыйда, кини куһаҕанын барытын хостоото. Ортолуу чэй иһэ-иһэ сэһэргэһэ олордохторуна Хотоҥҥо сүөһү тыаһа тиҥинээтэ. Абааһы эмээхсин өлөр саҥатын саҥарда Онтон соһуйан утуйа сытар оҕо ытаан ньырылар. Бачак, бачак, бачак, бачак! Оҕобут уһугунна! Ырдьаана хотоҥҥо ыстанна. Оо, мин хотоммор бардым! Күннээҕи кыһалҕа кыһайбытынан барда.